А, Илья был Салават Миниханов.
Слушаю. Алло, исәнмесез Салават абый. Исәнмесез.
Ә, Мин сезгә Ялкын журналында төшерелә торган видео буенча шалтырата идем.
Сәлам, безнең буын батылның чираттагы чыгарылышы һәм бүген бездә кунакта шигырь языштыргалаучылар, бераз яшьрәк һәм бераз олорак. Һәм яңадан кагыйдәләрне аңлатып үтим инде, истә калсын. Безнең хәзер катнашучыларга сораулар әзерләдек, 10 сорау. Һәм ул сораулар катлаулыкларына бәйле баллары да аерыла әлеге сорауларның. Әмма дөрес җавап бирү ул кадәр үк мөһим түгел. Дөрес җавап бирсәгез дә бал була, кызык җавап бирсәгез дә бал була. Һәм кызык та түгел, дөрес тә түгел, әмма аргументлаштырылган җавап булса да бал була. ну миңа ничек ошый инде кыскасы ә, мында төп хөкемдар һәм алып баручы мин гүзәл барысы да минем кулда шуңа күрә миңа ошарга тырышырга кирәк э, сез әзерме максат аңлашылды ничек сезнең кәефләр дип сорыйм инде башлаганча бик яхшы бик яхшы менә бу кактус миңа бик ошап тора ул монда тиктем ала гына түгел ул үзенең эшен эшләячәк әле алга таба әзер башлыйбыз демәк безнең беренче Сорау, Дөя белән матурлык арасында нинди уртаклык бар дип уйлыйсыз?
Чөнки дөя күзләре белән чагыштыралар гадәттә кызларның күзләрен. Ха, авыррак иттереп әйтим әле. Ниләрдә? Восточный шәрык шигъриятендә. Шәрык шигъриятендә кызларның күзләрен. Ахак Диләр түгелме? Ә, ярар, монысы уже кирәкми дә. Ага, сездә берәр вариант бармы? Миңа калса, җия бик йомшак җанвар. Хайван шуңа күрә ул матур.
Ну, әйдәгез, зрәк кенә сорауны үзгәртәм алайса. Дөя сүзе белән матурлык сүзе арасында нинди уртаклык бар?

бирәбез бер балл чөнки миңа бу җавап ошады һәм ул логик яктан бик әйбәт аңлатылган алкышлар сезгә бер балл да юк ә, ирексездән шушы урында данил сәфәровның сүзләре искә килеп төшә әгәр дә мин җиңсәм мин молодец мин җиңелсәм мин джентльмен дигән әйдәгез шушы шигарь астында дәвам итәбез ну сез әзрәк үзегездән юк әлбәттә әлбәттә мин дә данил сәфәровка түнмим сезнең дөрес җавапны беләсегез киләме әлбәттә Бик кызык. Бик кызык иде теге. Автомат э, автомат рәвештә бердәнбер әзерләп куйган җавап сүз теге. Әйе, әлбәттә. Э, гарәп телендә матурлык һәм дөя сүзләре амонимнар булып тора һәм икесе дә бер үк төрле яңгырый Джамаль. Джамаль?
Әйе. Андый исем дә бар түгелме ул? Бардыр.

Һәм аны нәрсә буларак сатканнар? Ну, нинди кулланылышы булган ан? Ни өчен аптекада? Даруханәдә. Афу итегез.
Бу миңа калса э, помидор белән бәйле инде, яме безнең кетчуп булгач.

Конысы күтәрә торган дип уйлагандырдыр аны элекке Конга охшаганга күрәме? Әйе. Кызык.
Килешмичә мөмкин түгел мин дә фикер. Ну миндә тагын бер идея туды мас бөтенләй инде.
Әйтим дә. Асы бигрәк ятсыз инде бит әди. Юк, ятсыз түгел инде, просто Ярар, юк, юк. Әйтмисеңме? Бөтенләй җүләр дип уйларлар.
Э, әйе, шунда асыктыр. Беренчесе, икенчесе түгел.
Ярар, бер подсказка. Ул э, тышкы кыяфәткә һәм матурлыкка бәйле. Ну, аптекада булгач, сәламәтлекдә була инде.
тән тиресен миңа калса бераз кызартып җибәрә торган булган месо пудра тире әйе но кызартуга бәйле түгел ну шомарта торган бәлки эффекты булгандыр бәлки киресенчә корыштыра торган алсуландырып җибәрә торган юк бичәләрне бетерә торган эффект
точно шулмы Юк.
Ярар, бик зур подсказка әйтәм. Кайсыгыз беренчерәк җавап биреп җитә, шуңа балл. Кая басырга? Кү- Менә монда э, кактусны басарга авырта, ләкин бер балл э, э, эшләргә мөмкинлек тудырыла. Ул чәчләргә бәйле. Менә чәчләрне ныгыта һәм үстерә.

Медицинада агуларга ияләшү митридатизм дип атала. Ни өчен? К-к агуларга ияләшү? Әйе, агуга ияләшү. Организмның агуларга ияләшүе Ага. митридатизм дип атала. Ни өчен?

Митридат исемле кеше булган. Ә? Митридат исемле кеше булган. Мин дөрес җавапны әйтәм инде хәзер. Ә, Һәм ул үзен агулап үтерүләреннән куркып, көн саен әз-әзләп агу эчә башлаган. М, Кайда төшкән бары миңа?
Һәм үзенең организмын агуга шул кадәр ияләштергән һәм ахырдан инде үзе агуланып үлергә теләгәч, үлә алмаган.

Тагын Дом берәрне бирдеңме син хәзер? Аның дүртәү булды, минем икәү булды, я? Мин просто Әйбәт.
берәүгә әйберне күп тапкыр кабатлыйм. Дүртенче сорауга җиткәнбез икән инде без. Ни өчен жирафлар сөйләшә белми?
Чөнки аларның муеннары озын һәм шул сәбәпле аларның алар уйлар эчләре белән, башлары белән түгел, итегендәге фикер өскә менеп китә алмый. Чөнки иелеп сөйләшергә уңайсыз. Кешеләр беләнме?
Әйе.
Ну, иелергә кирәк сөйләшер өчен нәрсә Һәм эволюция барышында бүтән уже сөйләшмәскә уйлаганнар да иелеп торганнар. Бәлкем киресенчә, алар элек сөйләшмәгәннәр, шуңа күрә аларның муеннары үскән. Менә шундый высокомерный булсагыз, сөйләшмичә йөрегез алайса, озын буйлы, озын буйлы.
Бүтән вариантлар юкмы?

Әйе. Аларның телләрен ниндер башка төстә түгелме әле ул?
Һәм бик озын да әле. Алар сөйләшә белмиләр, аларның колаклары түгелме соң? Алар нигә ике антенна чыгып тора түгелме? Монда мин хәзер күзәлдә китә. Колаклары юк, шуңа сөйләшмиләр.
Бармалар, ай, барып китәр. Алар иштеләрдер. Алар Алар э, аларга бер нәрсә дә кирәкми. Ә, аларга сөйләшү бөтенләй кирәк түгел. Аларга шуңа күрә сөйләшү кирәкми. Алар гармониядә үзләре белән. Алар бәхетле.
Алар бәхетле.
түгел.
Һәм әйе, ә кеше белән сөйләшү, хайваннар белән сөйләшү ул күп чакта бәхетсезлеккә.
Ул авырайта тормышны.
Искиткеч просто. Боже, о чем вы? Тагын бер бал бирсәм алсуга. Ну без бит инде шигырь язгалаштыра торган кешеләр. Син инде үзең язмыйм бит. Мин обез бирә. Ярар, әйдәгез. Җавап безнең, аларның тавыш ярылары юк. Дәвам итәбез. Э, Менә без социаль челтәрләрдә җиңел генә э, дуслардан алып ата алабыз кешене. Удалить из друзей. Мгм. Э, Сталин да моның белән шөгыльләнгән. Ул ни рәвешле эшләгән? Репрессияләр. Әйе, ну репрессияләргә кадәр дә Просто төнлә килгәннәр дә кара Волга белән юл киткән тормаган кешеләр. Әйе. Там суга э, Менә шуңа кадәр репрессиягә кадәр дә бер адымы булган аның кайбер очракларда. Менә безнең социаль челтәрләргә аларны күрми башлаган бәлкем, аларга игътибар итми башлаган. Мәсәлән, аңа исәнме дип әйтәләр, ә ул күрми үтеп китә просто. Димәк, син сызылган. Игнорирует инде.

һәм махсус кешеләр, шул фотошоп белән шөгыльләнә торган кешеләр, Сталин теләмәгән кешеләрне фотографияләрдән алып ата торган булганнар. Бетерә торган булганнар. Гомуми фотоларда. Менә шул.
Ә мин сүндердем. Тавышын бетердем. Сирәк.

Мандарин?
Угу. Мандарин исе аларны бик каты раздражать итә.
Раздражать итә.
Әйе, Алсуга безнең Без булыштык бераз гына.
Алсуга әле раздражать дигән сүзнең татарчасы булыр иде. Ие, менә хәкимәт. Иде шигыреннән чыгара дип әйтик тә. Әйтәйе, Алсу. Ярар.
Әйт инде.

Ә Байрон Касильник ул? Англия.
Кем ул?
Шагыйрь. Шагыйрь.
Әйе.
Мин бу балны э, Ринатка бирәм. Рәхмәт.
Эшләп бирәсең аны? Бер җавап биреп.
Үзең эшлә. Ул революциягә бәйле. Хәрби юнәлешкә бәйле. Шигырь, шигырь белән белдермәгән ул үзенең мәхәббәтен Грециягә.
Хәрби түнтәрелешне э, җитәкләгәнме? Алай ук түгел инде. Инкыйлабка Греция исемен биргән.
Юк. Юк. Бу сүзне дөрес кулланмадым дип санамыйсыңмы хәзер? Юк.
Юк, ул бик дөрес кулланды. Диңгезгә дә бәйле, диңгезгә бәйле, инкыйлабка бәйле, хәрби юнәлешкә бәйле. Карабка Греция исемен кушкан. Әйтегез дөрес.

Бу ниченче курс?
Әйтимме соң инде? Әйтегез. Әйт инде, әйе. Ярар.
Ул үзенең акчасына диңгез судносы сатып ала һәм шул шунда 500 кеше яллый экипажга.
Грециянең монда ни катнашы бар? Бу вакытта инкыйлаб бара. Һәм Грециягә ярдәм итәр өчен Грециянең хәрби көчләре хәрби көчләре. Рәхмәт, тугыз сорау иде. Тугыз түгел.
Кем саный икән моны? Бик бик күңелле булды.
Бер балда юк. Баса өчен нормаль сорау булды.
Вообще нормальный сорау. Ярар. Икаче. Бурынгы юлалар буенча гөмбә җыярга барган вакытта ничек барырга кирәк? Алай бармасаң, сиңа агулы гөмбәләр генә эләгә һәм шергән гөмбәләр генә. Буты киеп, кәрзин тотып һәм кулга пычак тотып кечкенә генә. Э, дөрес түгел. Ә таяк тотып. Башта урманга кергәнче арт белән бар кирәк. Урманга кергәннән соң инде борыласың, үсәр. Исәнмесез, мин килдем. Алар башта белмичә торалар, син килгәнгә арт белән киләсең. Алар качырга җитешмиләр.
Шулай ма? Әйе.

җир белән генә шикелле. Ул су эчендә, ул диңгез уртасында урнашкан, ул океан уртасында урнашкан вулкан син белмисең. Юк, җир белән генә чикләнми дигәч, башка галактикада каядыр э, дигән уйлар килде хәзер башка. Ләкин иң зур э, җир йөзендәгесе урнашырга тиеш иге э, нәкъ менә Камчатка. Җир йөзендә ул бит инде фразеологик әйләнмә. Бәйләнмә инде, бәйләнмәгез инде.
Шунсыз. Афу итегез.
Фраз...

Ул ул урнашкан Юпитерның иярченендә. Дәвам итәбез. 11 сорау. Бер 10нчы сорау. Га кадәр башта сезнең никадәр бал җыйганыгызны белергә кирәк безгә. Әй, кем аны беркем язып бармый ахры. Язып барасыз.
Язып баралар анда. Минутта 3 балл.
Алсу да он балл. Э, Безнең җиңүче Алсу булды инде. Ансы аңлашылды. Әмма, әмма безнең җиңүчегә бүләк тә бар, әмма бүләкне алыр өчен безнең 10 сорауга җавап бирергә кирәк. Туктале, бу әйтелмәде башта. Менә хәзер әйтәм. Бу монда мин алып баручы бугай. Мин алып баручы.
Мин хәзер уйлап утырам, Аллага шөкер, мин ярый әле пятта укымаганмын дип. Без пятта укымадык, без татватта укыдык. Ай. Алай гомумиләштермәгез, бүтән кызлар да андый түгел. Мин тәмамладым.
Э, хәзер Без сиңа, мин сиңа. Хәзер мин сиңа сорау бирәм. Әмма ул сорауга син үзең җавап бирмисең. Эрина җавап Миңа ошый. Әйдә. Ә без тәкъдим иткән номерлар арасыннан берсен сайлап, шул кешегә шалтыратып, Ә? Сорыйсың. Юк, номер мин вообще бүтән номер күз алдыма китердем. номер күрсәтәсеңме?
Юк, шалтыратасың. Ул кеше белмәсә ничем инде? Ул кеше белмәсә сиңа бал, э, сиңа безнең бүләк булмый. Ну син җиңүче инде, җиңүче, просто бүләк булмый сиңа. Мин бүләк өчен килдем. Әйдә, ярар. Без озакка китәбез ха. Әйдә. Кемгә шалтыратыйм? Берсен сайла да.
Барса сорауны бир инде.
Ә, әйе.
Әйдә син сайлый тор, мин сорауны укый торам. Мин сайладым моны. Мин Алсу төстәге кәгазьне сайладым, чөнки минем исемем Алсу.
Ах, кем ул? Юк, просто ярар. Салат Миннеханов. Салават Миннехановка хәзер шалтыратачакбыз. Миңа бер юл язган иде мине.

Ә? Бикининың исеме? Бикини дигән сүз. Бикини дигән сүз бармы? Беренче булып тотты. Бикини дигән сүз бар бит инде. Әйе. Ярар.
Бикини дигән исем э, бер утрауга багышланып кушылган була. Әлеге киемнең, ягъни бикининең слоганы ул вакытта чыккач, бикини разделенный атом

Атом. Бикини, сызык, разделенный атом. Һәм бикини ул утрау исеме. Монда бит утрауга бәйле түгел ул. Мәсәлән, утрауга бәйле.
Юк, бикини разделенный атом. Күз алдына китерсәгез, ул бикининең килә торган җиренә, яме, ул бит разделенный атом. Атомга охшаган.

Безгә җавап бирмәгән, сиңа җавап бирмәгән кешегә күп итеп дизлайклар басарга кирәк булачак. Кайчында дизлайк булса соң аның. YouTube каналлары бар дип беләм. YouTube каналында.
Салават сәлам.
Без шаярттык кына. Син шынты кызы бала киендерәй.
Авыр сорау бу, Гүзәл. Бу изначально авыр сорау иде. Һәм син авыр э, эш куштың. Кемнең телефоны? Матур. Ярас, беренче җавап. Беренче җавап. Э, бикини исемле утрауга бәйле дидем бит инде һәм әлеге бикини утравында шул реклама чыкканчы була инде э, атом бомбасы сынаулары уздырылган була. Һәм менә шулай хайпану китергә уйлаган була инде. Әлеге бикинины чыгаручы кеше. Бикини разделенный атом. Менә шулай. Ә бүлеккә нәрсә булыр иде дип уйлыйсыз? Коробка.

Аны алай аерып булмый инде әнисеннән. Беләсеңме, бу кактусны кемгә бүләк итәбез без? Салават Миннехановка. Килеп алып китсә, әлбәттә. Әйдә мин алып китәм Салават Миннеханов өчен. Монсын тапшыруны бетергәч сөйләшербез.
Ярар. Ә, Сез аңлавыгызча, кактус барыбер алсалар китәчәк, чөнки алар бер укытучыда укыдылар. Э, шуның белән шул безнең э, бик